Aleluya, aleluya, aleluya. Míeda akpe na Mawu la elabe Mawu lɔ̃ nye kple wò. E, mímenya nu yi ke ta wòlɔ̃ mí ɖo. Gake medzi magblɔ nɔ be zi ale si ke nèle agbe kɔa, Mawu ame nuveve kple eƒe lɔlɔ̃a ele wɔ agbe dzi. Mawu si ke kplɔa mí le míaƒe mɔzɔzɔ me. Ekplɔa mí yi teƒe nyuitɔ eye míekpɔa gbɔ ɖe me eye míaƒe dzi dzea eme. Ebe Yahweh nye kplɔla nye naneke mehiã mo. lãnyiƒe damawo wòna metsyɔ akɔ ɖo gbɔ ɖe eme ƒe tɔ nu eye wòkplɔm kɔ yi. Ena nye luʋɔ gbɔ ɖe eme. Ekplɔm to toƒe dzɔdzɔewo le ƒe ŋkɔ la ta eye ne mezɔ bali do blukɔ tsiɖitsiɖi me hã, nyemavɔ̃ dzɔgbevɔ̃e aɖeke o, elabena wòe le gbɔnye. Wò ati kplɔ kple wò ati zɔti eye nètsɔ fa akɔ nam. Èɖo kplɔ̃ ɖe akɔnye me le nye ketɔ ŋkume. Èsi ami ɖe ta nam nye kpli yɔ gbago. Ŋdzɔgbenyui kple amenuveve adze yonyeme le nye agbeŋkekewo katã me, eye manɔ Yahweh ƒe me ɖa. Yahweh ƒe aƒemenɔnɔ le ŋdzi ya. Abe ale yi ke Psalmo bla eve vɔ etɔ̃lia le gblɔm ene. Psalm 23. Psalm 23 le gblɔm be, Yehowa nye kplɔla nye, ebe ka manɔ Yahweh ƒe me ɖa. Egbe ni gale aƒe la me nɔ ge, le dziƒo Mawu ƒe ŋusẽ me. Nye gage gege ɖe aƒea me, akpɔ eƒe ŋutikɔkɔe, akpɔ eƒe amenuveve. Nye ame yiwo dze dɔ mía me yole veve sem mía me yole adukli ɖum mía me yo tɔ mele mía si o mía me yo fia ɖeke mele mía si o eyae nye fiawo dzi fia eye nye kplɔla nyuitɔ ŋdi ya ebe va be yeaɖe wò le vevesese me yiva be yeakɔ wò ɖa le gbegblẽ me yiva be yeana nàkpɔ dzidzɔ yiva be dzɔgbenyui ne dze aƒenɔ Yata Ezekiel ƒe agbalẽ etabla etɔ̃ vɔ nelia le gbɔgblɔm bena ɖe eya mɔ be va be abla bi na eƒe alẽ bubuawo elabe alẽ yiwo ke lia tɔ mele wo nu esia ɖeke mele wo nu gake ya esia kple kplɔla yi ke nyea eva be ava dzi eƒe alẽ bubuawo eye atrɔ ɖɔ wo ɖo Alẽkplɔla yiwo nye alẽkplɔla vɔ̃ɖiwo le nu gblẽm le eƒe alẽwo tsia, ya ye ŋutɔ ye va be yeava ɖe mí. Eya ta ŋudzia, ɖeɖekpɔkpɔ Aƒetɔ tsɔ va na wò le ŋutia. Medzi magblɔ na wò be wò nuxaxawo, wò vevesesewo, wò aɖukliɖuɖuwo, wò konyifafawo katã nu va yi, elabe Aƒetɔ ƒe asi le dziwò. Medo gbe ɖa le ŋudzia ɖe wò agbe ta, be eya ŋutɔ natsɔ eƒe kekeli aƒo xlã do, eya ŋutɔ natsɔ eƒe amenuveve ada ɖe wò agbe dzi, Menya be eyae nye nu sia nu wɔla, eya manɔame naneke mate ŋu anyo. Dziƒo netsaka kple le ŋdi, eye amenuveve gbogboa naxɔ nye ano. Menya be ewɔ nuwo katã wòdzea dzi, akpe na amewo ɖe wòagbe ta le ŋdi, be efia mavɔ nedze wò aƒe me, ŋusẽtɔ nedze wò aƒe me, ne kɔnɖuɖuwo va na wòakɔ nono vɔ na wò. Efia si ke wònye, wò hã nàdo fia wu egbea, woayɔ wò be fiavi, wò hã nàdo fiafɔkpa egbea, woayɔ wò be fiavi. Elabe ame nuvevea esu asi o. Woado fiasigɛ na wò egbea, elabe woayɔ wò be fiavi. Ame nuveve ma, Kristo nedze wò aƒe me abe fia ene. Haleluya! Yesu nedze wò aƒe me abe fia ene. Ɖela Yesu Kristo nedze wò aƒe me abe fia ene.